Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji. Mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ.

Grazzi Kit tal-li għaġbok tiġi għall-istedina tagħna. Inti kellek esperjenza xejn mhux sabiħa. Ejwa, ta' kellek podcast mirux u interessajt ruħi bdejtu titkellmu fuq l-afterlife, ġifieri jiena bniedem li ma tantx ngħid minn xi xaddejtu hekk, fimt ġifieri

ITU, batlek ritratt rajtu kif kont ġifieri. Ma dawk is-seba' ġimgħat strejt, ġifieri jiena ma kontx naf li għamilt seba' ġimgħat, fimt? Għaddejt minn esperjenza li mhix qed ngħidlek li ma kontx nemmen ta' ġifieri għax tisma' nies jitkellmu tgħid l-ostri veru jew, imma mbagħad meta tesperjenza ħinti tibda tgħid li dak il-bniedem se kellu raġun, fimt? Hawn min ma jaqbilx. Ħansaqsik ħaġa qabel ma tibdilna l-istorja. Kemm bidlitlek il-perspettiva ta' kemm kont temmen li kont temmen qabel? Eh, diġa 100%, ħanajlek il għaliex, għax dawk in-nies li jisimgħu eżempju tal-podcast u ma jemnux, ma ntihomx tort, għax jiena bħalhom kont. Imma meta inti eh, tesperjenzaħħa l-biċċa, eh, Tiġi livell miegħu fim ġifieri tgħid eh, jiena ma u xorta ġifieri ngħidlek 100% inkun onest. Illum ġili tilab li ma moħħi ngħid imma jiena għaddej minn l-affarijiet, fimt. Imma jisu bħala trauma ġiet għalija, fimt, eh, titlali kważi kuljum jiena ta' ħaġa moħħi ta' ġifiri. ċertu affarijiet tibqa.
Tibqa, mela, mela, sakemm taċċettaħħa jibsa nara, eh, jiena biex ngħidlek. Jiena kont f'daw is-seba' ġimgħat ġejt f'esperjenza jiena li rajt rajt li l-nifsi li bes biblu. U xaba ġuventur tfajlit ħana dik jisom naqra mżellex bdejt naqra jisom libsin ta' nersis dawn. Iġifieri, u bdejt narani li li jien, u imma konxu ta' li qiegħed hemm jien. U jien. Tara li l-ek nifsi. Ejja, eħe, eħe, u jien bdejt ngħid Taw x'inhu jiġri fimt, imma biex tifimni eżatt, jekk jiena noħroġ idi ma narajiex idejja. Ġas kemm qed nara biss, bħal meta jkollok kamera. Ġas se tara biss. U mbagħad jisu beda beda jitlaq il-ħsieb. U l-ewwel ħsieb hemmhekk impressjoni, rajt in-nannu tiegħi ilu mejjet xi 15-il sena. In-nannu tiegħi. Issa jiena biex Ma nidħolx f'dettalji, jiena rajt rajt nies, ħafna nies anke ħabba familjari u hekk nafhom. Ġifieri f'din il f'dan il-na. U ma mhux ħajt l-esperjenza.
Tifhimni.
U rajt in-nannu tiegħi u kien hemm raġel miegħu. Dan nannu tiegħi. Għodt nikkomunikaw. Issa, dan ir-raġel kien ħuh li jiena m'għandix idea tiegħu, imma nannu tiegħi kien, mhux kif nafu jiena. Kien jintgħaraf li hu, imma mhux kif nafu jien, iżgħar fl-età, jiġifieri, u għedt fejn qiegħed jiena hawnhekk, jiġifieri qbajt u qisek tmur minn step għal step inti, u mbagħad arġajt mort qisu Ġa post ieħor li qatt ma rajt bħalu ġifieri, u nimmaġina ħiwa kull imkien kanella, l-art kannella.
Kannella jew vjola? Kannella ta' kannelli suramel. Is-suramel kien. U mhux jekk ikun qed ngħidlek bin inkun qed nikdeb. Il-post kien hemm affarijiet imma tgħidli x'inhuma. La bini xejn, issa jiena min jafni, jien nibża' ħafna mill-ħamiem u mill-għasafar. Mhux, l-għasafar ma tant, ma ħamiem, srieda, aktar ma tikber l-affari, twelwilni hemmhekk, nibża'. Jiġifieri qed nara ħabib tiegħi mejjet, ilu, ilu, għandu ż-żmien, u jien bqajt inħares lejh, qed ngħajjatlu, imma m'hemm ħadd għalih. Qed tifhimni, jiena qiegħed narah, qed bil-ħamiem miegħu u jien mhix nibża' u qiegħed magħhom hekk. U jien, jien dak il-ħin għad kif nix nibza mill-ħamim, qed tifhem. U għajjatlu li ilu jien imma ma bidix xati kasi xej, xej, xej. Ħares faċċata naħal oħra u nara ħabib ieħor tiegħi. Ma tanċilu li li m'għodux magħna ġifieri, u kien jabbil qiegħda. U jien li dak il-ħin, s-sira, l-alla, taw fejn jgħatina. Fimt, ġifiri, u jisek tajt diħol ma ġifiri. Il-konxju hemm kien ġifiri li eżempju eh, il-memorja hemm kienet. Eħet, nara jina. Tafhom ġifiri. Jina jgħat nara bħal bħal speċi jisek. Għalaq tajnejk għaw inti u ftaħta ximkien ieħor. Imma jina ma, ma nafx li jisni kont mejjet, tifimni, jissuġi bħal meta xorti jisek jisib bħal meta toħlom. Nsaqsik ħaġa li ma tantx saqsuha, bdejt tisma' xi sounds jew hekk. Xejn. Xejn. Xejn, xejn, xejn, xejn, xejn. Totalment. Le, xejn, xejn. Jiena. Eh, kif għan fehmek, madonna. Inti ħaddiela eżempju ġil qabditek. Ma mhux eżattament ħaddiela xejn imbagħad. Tajja tu ma jisimak ħadd.
Jien hekk dejt nitkellem u ma imma mort tisma' ħadd. Imma l-istorbju madwarek tisimgħu le xejn. Le ma smajt xejn.
Xejn jitkellmu xejn. Le xejn, xejn kwiet immens, itnajlek kwiet kwiet ta' veru li jiena bdejt nitkellem u għal xejn. Qed tifhimni, qed nara affarijiet mhux qed ngħid bħajsu kien hemm bħala kmamar u hekk, nies jimxu ma ma nafhomx, jimxu ma xuxin hekk, ma jsellmux. Qed tifhimni, tajt li kif ikkomunikajt ma' nannu, ma' nannu iwa. Rajt li nannu ġifieri u kien hemm ieħor miegħu kellu xaru l fuq hekk U tajjeb. Komunikajt bil-klim jew bi ħsieb. Jiena bdejt nitkellem ma' nannu, mu bdej ħares lejja. Qed tifimni, bdejt ngħidlu daħuk. Qed tifimni, imma hu xejn. E, jien qed nikkomunika miegħu hekk għalija bdej raġuna miegħi, imma xejn, xejn ġifieri kliem u hekk. U jien bdejt ngħidlu daħuk. U nannu kumbat talaq ġifieri. Ejja, mbagħad daqshekk, mbagħad rġaj spiċċajt, issa jiena tajli kif taf li uħuh. Għax kif kien il-bniedem spjegajt jien ma nafux, ma lħaqtux. Spjegajt lizzijiet, qed tifhimni, qaluli għedtilhom kellu xagħru tikka bajda hekk troffa, qlpija griża, tsejjaħ minnhom di tikpi, qaltli qaltli dak ziju tiegħi, tagħha ġifieri jiġi ħu n-nannu. Jien ma nafux il dak kien ilu mejjet lanqas kont naf, lanqas kont twilit jiena, fhimt? Jiġifieri veru. Umbat li li tħalt jisni iktar fija fej bdew jitkellmu mbagħad. Umbat kont jisni ġa kamra jiena. U kien hemm nies l-istess bħal meta kienu dawk jishom tobba. Fimt, qed nara lili jiena wkoll jixbduli idi u huma jikkomunikaw bejniethom imma jiena ma tantx nisma' ma bdejtx nisma' x'inhuma jgħidu. Ma naf li dak jiena. Qed tifhimni? U imissuli jdejja li ħor inewwel l-affarijiet l-oħra. Qed tifhimni panik ġa dil-kamra rġajt, rġajt mort fej fil-bidu. Bdejt naqta' minn ma dik il-bidu kif bdejt lek. Tkellimt ma' tobba jew hekk li. Ara, ħa ngħidlek il-verità. Jien qatlek ma tantx nitkellem u hekk. Jiena t-tabib jgħidlu Għedtlu isma wara li kelli l-vista wara għadda jisu naħseb għaddew tliet xhur jiena. Għedtlu isma dottlon sasika xi ħaġa għalli għedtlu jiena kont mejjet. Għalli għalek, għalli mhix mejjet essaċ, għalli kellek xi esperjenzi jew hekk, għatlu għatlu jiena ħabiex għatlu ħlom tħolma jiena, hekk hekk għatlu. Għalli li għalli dik mhux ħolma, għalli ħafna nies jgħaddu minna. U li raqaftni ħafna tkellem Rick illi meta bniedem jieħu l-lopju, Fhimt, eżempju, jiena bdewt un ħafna loppi, xi kultant imut u jerġa' jiġi. Ħabba d-dożi u jiena peress li kelli problemi qabel, jiġifieri kellhom jagħfsu iktar fl-oppju jew inaqqsu, mhux bħal ta' bniedem, qed tifhimni, normali. Jiġifieri għaddejt minn dak il-perjodu jiena u iktar qisni mlejt daqsxejn.
Qabel ma ġralek xi ħaġa simili ġifieri li toħroġ minn ġo ġismek u tara li l-għin nifsek. Le, qabel ma qatt ma ġra li qatt ma ġraw li affarijiet hekk. Qatt ma kellek xi esperjenza paranormali oħra jew. Mm, le, paranormali kelli eħe, ma kontx nemmen loqqas Ma kelli kont qiegħed imma dik apparti għax kont qiegħed ġa farmhouse jiġifieri kelli jiġifieri jekk trid inkompli jielek. Le, kieku interessanti, jiġifieri ma. Issa nista' ngħidlek, issa ngħidlek. Eh, eh, apparti jiġifieri it-tobba ma il-tabib għallek li jaddu minna normali dawn. U ġifiri ma dawk li kienu għedin emmek ma tarafomx. Inti jek. Eh, Le, jew dawk eh, eh, li kienu għedin grupp. Eh. Le, le, le, jiena bdejt nara dejjem minn fuq. Ta' men sens, għax jiena kont għamil ta' parazzjoni, darba minnhom, di tal-pajlona jidista għanna fuq ix-xaq ta' sormi. U xin għom tek sib skot studenti jek ħarsu lej sormi. Ġifiri, nafxettejt, jista jkun ġifiri, għalek ketlek Forsi taraf xi ħadd li kien hemmhekk? Le, le, le, inti. Kienet tkun iktar ostja.
Eħe, għax inti jien għodni sallum ara ilu ilu sena u xahar dan sajjan, għodni sallum. Ġili ngħid masta titlalek, għafor jaddejt minni ma tajt Vera tal-affarijiet. Jew jew jekk ħammut. Jiena mħammur, qed tifhem xi ngħidlek. Eh, nista' nifhmek in a way għax eżempju jiena għaddejt minn di tal-out of body experience, ġifieri iwa vera ma tarax idejk. Ma tkunx taf fejn titmur, fejn tiħdu ki. Eh, eh. Ma m'għandekx kontroll fuqha, ġifieri jekk jien naf għalla ħaditek San Pawl, mhux inti tmur San Pawl, hi ħaditek hemmhekk. L-istess, eh, l-istess.
Ġifiri ma kellekx kontrol fuq għan. Eh? Le, u mux eżempju jiena rajt. Meta taqbad timxi, jew ma konċet timxi. Le, le. Tiflokja. Eħe, jisek jien jgħat nara biss. Ma bħadċet nimxi, jek xrissa għajja, minix naruwa, fimt. Xej. Umbat niftakar, kienem Kien hemm kamra hemmhekk l-iktar li l-impressjonajt ruħi jiena li hawnhekk għax wasalna wasalt fl-aħħar jiena fiha di. Eh, kien hemm kamra fl-aħħar u kienet kollha ara l-oġġetti naf x'inhu ma jiena jiena ħanajdlek sodda lilek imma jekk qed nkun qed ngħidlek sodda nkun qed nigdeb. Għax hi forma biss ta' sodda ma kull oġġett li bdejt nara bla forma. Bħal speċi jisu għandek sodda, fimt? U kien hemm in-nies fuqhom. Eh, għandek jisu ħafna fejn xuxin, għamilhom sitta sitta wara xuxin, u niftakar minnhom u mbagħad. Forsi kont qed tiddu ġol isptar stess.
Interessanti, għara, ġifieri għajjimt li Għax imbagħad niftakar kien hemm tnejn min-nies ħafna ħafna somor, ħafna somor, u niftakar wieħed minnhom beda l-ewwel. Somor suwed?
Somor.
Somor.
Somor jisom half cast, qed tifhem jisu bħala afro-Amerikanek. U niftakar wieħed minnhom beda. Mhux figura ġifieri kont taraħhom bid-dettall. Ejwa, qed naraħ qed naraħ hekk tajli għaliex. Għax wieħed minnhom ġibidli idi. U jiena qomt u ġejt miegħu hekk. Imma jekk, jekk tarili wiċċu issa mhux ħa, mhux ħa ngħidlek duniwtu, ġifieri. U tqabadli hekk u tlajt miegħu. U beda jmellisni dan lili. U mbagħad tafani ġas-sodda hekk, qabadni minn hawn u minn saqajja, kienu t-tnejn, wieħed, imma l-ieħor 'il bogħod. Hekk, qed jaqbadni hekk u l-oħra ma' wiċċi. U tafani u beda jmellisni hekk. U kif jien irqatt hemmhekk, e, e, ħassejt nirqatt, e, stembaħt inħaw fin-normali. Fin-normali.
Eħe, għax imbagħad niftakar. Niftakar stembaħt. Ħassejtek nieżel ġifieri.
Kif ħanqbad infjemek? Istek streħejt jiena. Qed tifhimni jisu dak il-pressure li kelli kif beda jmellisni beda jitlaq. Beda jitlaq, jiġifieri u għad ġo qalbi għad iqisni għad qed nistrieħ. Bħal meta biex nidħol fid-detall eżatt. Isu kellek isu ġurnata ta' xogħol, jibsa stress, panik, anzjetà. Mbagħad tkun depress. U mbagħad isek ħadd mediċina biex torqod. Tħossok inti isek Ejja, fimt. Relax. Eħe, u mbagħad irqatt hemmhekk u kif stembaħt eżatt. Ħassejt jisu xukjatura. Qed tifimni, ħassejt jisu l-ostri, ġara minna. U ovvja jiena ma konċ naf li konti li seba' ġimgħat qed tifhem. Hemmhekk ix-xokk tiegħi meta dak dak part nġibu qudiem għajnejja li Jiena stenbaħt, ħarist lejn il-body tiegħi. Inti jkollok libsa, fhimt, u ma tajtx każ. Jien minn għalija dħalt ilbieraħ u qomt l-għada, fhimt. U niftakar ġiet ġew tal-familja, ġifieri, u hi eżempju dejjem preżenti hemmhekk dejjem, kull meta niftaħ għajnejja u t-tfajla l-istess, ġifieri. U l-ġenituri, fim. U niftakar kif bat nitkellem hekk, di baġo moħħina meta stembaħt. Niftakar kien hemm kuġinti u hekk u bdejt nitkellem magħha li għattilist mattila għatli kif inti, għattila ftit tkun jien, għattila s-ġara jien, għalt li għalt li inti l-ek seba ġimata u tala seba ġimat. Tala miex il-bieraħ tħalti jena għalt li seba ġemat, għalt li inti kont qed mut, għalt li mejja tkun. Dajna nistennew il-telefonati li naqta nifsi għax kelli toqba u hekk u għattila għalt li nistennew il-telefon anka qoddisa mluri ġifri ħabib tiegħi nirringrazzjah minn hawn mill qoddisa wkoll ġifieri, nirringrazzja n-nies kollha li ġew jaraw nis-support. Ehm, għalt li l-ek seba ġemat, tela għalt tila xħol maħlom tien. Għad li ħlomt jiena, issa qalu bdejt naħseb jiena li ma dawk is-seba' ġimgħat jien ma niftakar xejn. Seba' ġimgħat mhix ċajta għandek xahar. Kemm kienet twila l-esperjenza li kellek? Għalhekk qed ngħidlek fiha f'dil punt ġej, issa jiena dħalt fid-dettall bdejt nitkellem ma' tobba. Jiena lejn l-aħħar kont fil-ħażin. Jien lejn l-aħħar kont bħal speċi bħal dak il-persuna li joqsu l-griżma, fimt? Qisu bħal meta l-ġenitur jistenna t-telefonata li miet. Qed tifhem, jiġifieri jien f'dawk is-seba' ġimgħat ma niftakar xejn. Imma f'dik il-ftit sigħat li kelli, hemmhekk hemmhekk qisu eh, ġrali hekk. Kont f'xi punt kritiku ġifieri? Ħafna, eżempju, Missieri nisimgħu jgħid li jgħid li għamlu ħabta bdew jgħidulu eżempju llum l-aħħar. Qed tifhem kien il-Ħadd. Eżempju ħabib tiegħek kien ġara nispiss qalli qalli missieri qallu qallu llum l-aħħar, fimt? Eh, u kien hemmhekk li li ġarek. Li ġralek. Hm.
Eħe, ġifieri malli l-ossiġnu, għax jiena kelli frixa, Kollox, mar li totalment kollox jiġifieri. Bdew jistennew nimmut, fimt. U mbagħad kif taħt għajnejja jiena niftakar qabadni pipi u jiena naf kif dħalt, ma kif qiegħed ma nafx. U niftakar hemmhekk ix-xokk qawwi tiegħi li ma kontx naf x'għandi. U mart biex ninżel mis-sodda taw x'għandi jiena, saqajja xejn, mejta, mejta mejta. U kif ħajarfaw lin-nies? Lallu kif ġara jiena u kif dħalt it-toilet ħarist lejn il-mera. E, e, e, Tobba tluq u għafna, tluq dak jiena. Għalli mela qed ngħidlek. Qed ngħidlek ma ma jien naf li bidnem saħti minn ġewwa, fimt, imma dak il-ħin qed ngħidlek il-gilti u l-da I bess ma ma sajx naċċetta fim tiġifieri li. Ah, Bil-forsu.
Ella eh, la mela kemm ġejt tajjeb lan imxi jiena qed tifhem. Mbagħad niftakar fej fej kont nirringrazzjom minn qalbi ġifierex niftakar tabib kien kien għatlu jien delizzju jien għatlu futbol għal insieħ. L-ħatajk, għatlu ġim għalli jinsa laqqas u niftakar mort fej kelli support u hekk niftakar bazzok ta' xkupa U bdejt nitrenja bih u niftakar wieħed minnhom qalli li x'inti tagħmel, x'inti tagħmel. Għatlu mhux nitrenja, għalija jgħin jissin narfa dak il-pjanu, eh, ġifieri, softa xkupa, eh, mela, mela, xejn ġifieri. Għatlu le, għalli, għatlu tabib għallina, miex vera tabib għalli, ma jena bnidem, ek, fimt, ma naqtax qalbi. U niftakar bdejt, eżempju llum sob ta' xkupa, eżempju, għam il-ġimgħa bih, u mbagħad bdejt nibda bil-bar waħedha. Fimt, eżempju, għam il-ġimgħatejn oħra biha, mbagħad kif bdejt narfa' one to one, fimt. U għal-grazzja tal-la llum hija tawna għamel podcast miegħek, fimt, ġifieri ma tittaqta' qalbek. Le, qatt ma tittaqta' qalbek, anzi koraġġuż ta' vera, mela. ħanilek, eh, biex tgħaddi minn dik l-esperjenza trawma u hekk. Eh, ħadd ma jista' ikun jaf il-livell eh, Ħafna nies jgħidu jisimgħu jew hekk għax kemm il-darba mhux tiegħi ma nisimgħu jgħidu dak dak tewdin dak il-moħħ dak il-loppju. Allura ma tarux meta wieħed għalmadu fi ħajmen. Hemm xi ħaġa misterjuża. U b'rispett kollu għax jiena kien hemmen bniedem eżempju jien naf Bnidem li rajt hemmhekk, fimt, ħa jidher lili, jidher it-tifel tiegħu minn jekk veru dan l-affarijiet, ma jidher lili dak ftit nafu jiena, qed tifhimni xi ngħidlek. L-esperjenza l-oħra kif. Issa l-esperjenza l-oħra ħanajdilek għax naf li juxbuk dawn l-affarijiet ta' ġifieri. Jiena kont jgħat eh, ġa farmhouse għawdex ġifieri. Tafx li ma l-akwata. Le, Le, ma mbussa wara dan ngħidlek eżatt. U insomma, u aħna monna divertiment fimt, ġifieri dan ilu, ilu mhux snin ta' ħafna, ma forsi ilu erba' snin tlieta. Xi ħaġa iktar insomma qabel il-COVID. U monna

Waħda antika, waħda waħda moderna. Għax kif smajt.
Fabio ġus.
Kif smajt.
Uħuħ.
Il-mara t-tilen għara u t-tilardu fejmu rjena t-tilen fejmu neħna. Insomma, u jena l-istess kont, jena ma kont nemmen xejn, xejn ġifiri, ma eh, rqat wahdi kemm il-darba u f'postijiet ġifiri, ma nemmen xejn. Eh, u da jena jgħagġad il-farmhouse jena, Oħ, kienet antika, u jien biex niċċajta l sħabi bdejt ngħidilhom u l-kuġini tiegħi hekk u tfajl għattilom illum u abu, dan tal-ġizza. Għax veru kif jeda, għabut kien jonqos, tamel film horror, eżatt. Imma kien fil-ħodu. U nixorbu għek, nadu pieċir, insomma. U kif konti għad fil-kamra fuq jien, waħdi u bdejt nisma' eeeq, għaddu xi nagħmel. U hi kienet titla' tara ċekk, u mbagħad għandek kulutur u b'ħefna kemm huma hekk fejn xulxin. Fhimt. U għad forsi hawn xi ħadd hawn jien. U insomma u kien hemm ħu l-mara miegħi, ħu l-mara għadu żgħir.

Ġi għalih missieru u telaq lem. Astja? Eh, mela, baza.
Oh.
Mara xi ħaġa jew ġust sema. Li għalli smajt, ma bat wara bida jgħidli. Għatlu sajt għatli dak il-ħin jien. Eh, Mordu zaħi miskin twelu, għer kellu sabu minn biex jitlaq lem. Oh, oh, Marti jien tħalt fil-kamra msomma rġajt, oh, xrobna ħafna fim tiġifieri u konċ urban u bdejt nara l-mera. Kelli kienet antika ħafna, ħafna, ħafna. U bdejt nara l-mera hekk. Inħares leja u warajja nara del ġum. Għaddej. U dok il-ħin ma kontx qed sebdet nħu pjaċejjin. Qed tifhimni, eh, u bdejt nisma' lek eh, żwiemel fil-kulutur. Eh, Jiċċaqalqu, jiġru. Żgur żwiemel.
Ħoss ta' żwiemel.
Viċin ta' żwiemel. Eżem, dak il-ħoss se jsub il-bejt, niftaħ. Ma nsib xejn. Eh, ma nsib xejn, u jaf kollox, eh? Iktar viċin naħseb ta' bħal boċċi għaw. Li li missa ngħidlek ara ċert li żwiemel għax għandi l-kunjata jiena delittanta ħafna u kien eċtra delitti għawċin. U kien hemm Kien hemm storja f'dan il-post li qabel fl-antik kien hemm it-torok niftakar tgħidli u kienu wadbu xi bejbi għal isfel minn hemm it-torok u jiena għamilthom hawn plus one ġifieri bekk żwiemel tifhimni. Ma naħsibx li taħdem hekk list, ma nafx. L-opinjoni tiegħi ma naħsibx li taħdem. Iktar hemm ċans li hemm il-fenomenu jaħdem mod li jbeżżak, mhux eżattament eh, bil-fors ruħ jew xi ħaġa oħra li xi ħadd mitemmek, fimta jekk eh, ir-ruħ hija live stream. Eh, il-feed jinqata u inti daqsek m'għandekx taqsam iżjed ma' din id-dinja. Aħna din, two sides of a coin, xġifiri two sides of a coin, inti bħal meta jkollok munita. Il-munita għandha ġiex naħad ġiex faċċati. Sewwa. Nofsna qegħdin hawnhekk qed nikkomunikaw issa u n-nofs l-ieħor ġej minn xi mkien ieħor. Aha. Fimt? Is-sinti mort in-naħa l-oħra. Fimta? Aha. aha. Hawnhekk kif inti tinqata' l-feed jispiċċa m'għandekx taqsam ma' jiġifieri l-erwieħ nsihom Aha. magħna. Aha. L-erwieħ Jien- qegħdin jien hekk in-naħa naħseb, l-oħra. għax, eh, Jiena meta ġarali hekk, qed tifhimni. L-esperjenza li esperjenzajt inti ta' paranormal hija totalment differenti.
Differenti, hija xi ħaġa biex jew tanqallek il-biża' jew tanqallek il-kurżità. Jiena ma rajtx eżempju nies jew ma rajtx. Xi ħaġa sewda.
Li hija xi ħaġa fucking komuni f'ħafna. Eh, dik dik dik ma rajtix darbimma, issa ngħidlek. U dal-ħoss ta' baby u ta' mara tajjat, dejt nisimgħu imma. jiena. Baby jista' jkun jista' jkun anke qattusa ġieli tagħmel ħoss ta' baby jew xi barba ġan. Dik kienet ġaleliqi, eh?
Barba ġan. Ġaleliqi jiġifieri mdawra. Qed tifhem jiġifieri jista' jkun hekk, imma jien dak il-ħin bdejt nisimgħu baby. Qed tifhimni, imma mhux waħdi, għax hawnhekk jien ma ċejn mal-ħadd, eh, ġifieri hemmhekk. U msomma, u u wieġed il-kamra jien.

L-ostja men jien, u jien bdejt ngħid mhux nagħqa jien. U mbagħad spiċċajt nagħmel jekk tarani tajdu xinu jagħmel. Nagħlaq l-portiera, nimxi blurek fuq is-sodda nintafa u tibqa' magħluqa kif nagħlaq għajnejja niftaħ din fetaħ. Omba bdejt no pjaxi. Jien imma marraba darba battu qaċċatta. Dil-portiera qaċċatta. Insomma, u maċċej il-ħadd għax għattit nimmaġina jiena fimt. U l-għada, L-għaqda qegħdin hemm insomma u kien hemm il-kelb ta' ħija kellu dil-ostinaw x'jgħidulu bħalissa daw ta' wiċċhom ċat il-French Bulldog. U dak għadu baby. U dak qatt ma nebeħdu l-kelb kien għadu żgħir. U ntafa kien hemm inkwatru antik l-għada. U ntafa ħdej ħdieħ u beda jimbaħdu l-kelb. Għaddu ġarru l kelb duk il-ħin. U jimbaħ lejn l-inkwatru jimbaħ insomma l-kelb. U waqaf jimbaħ. U għad madu fil-dojr. Insomma, ok, kena tifel zaħi maħna u konna din fej il-pool u mort il-toilet jien. U tant kien antik li l-bib ta' toilet kien fil-roll jibes antik. U jien provajt nalqu u ma stajċ nizlu kien jibes. Ħriġ me toilet daħal da' tifel, ġifiri, eh, ġa toilet, forsi kellu 4-5 U nisma glim il-lukett. Għad kif jista' jkun jien dok il-ħin baqgħet għalqu, u tutti fil maħriċ minn ġat toilet ġifieri u ġie missieru ta' xkemm tal-bib ġifieri u hekk u sabu mitluq it-tifel. Astja?
Ej, sabu mitluq. Ġifieri jekk qed jismana hekk forsi jaf xi ngħid mela. U mbagħad ma nafx bidix jikpitax insejt. Insomma, u għaddiet. U għad kif jista' jkun da tifel jien eh, niżel l-luket. U għedin, barra din nitkellmu hekk U kien hemm it-tifla ta' kuxin tiegħi u għabdet tajjat. Għalt li għattaleġġa kif qabad jidlom hekk imbagħad. Taleġġaru lek jien. Għalt li għaw xi ħadd. Tal mhux aħna jien hawn, għalt li li għalt li mbuttani xi ħadd. Tal mbuttak xi ħadd jien u ma tisek tidħol naqa' fid-dettall.

Ftaħt il-bieb tiegħi u nara, mhix biċċa qed ngħidlek ta' hemm minni, il-bibien miftuħin eżatt jekk jekk tidħol sieq eżatt miftuħin jekk kien hemm ħamsa bibien e, eżatt miftuħin l-istess. Nara il-bib tiegħi u jingħalqu ta' qed ngħidlek hija u mbagħad bdejt jisu bdejt nibża' għan ermi għak ġifieri, u mbagħad ftaħt il-bieb tiegħi Raġgħu nfetħu mort niġri ġew wieħed minnhom biex nara kemm ma kien hemm ħadd. Il-lostja tmenjina. U mbagħad. Immu l-lostja kieku.
Mbagħad dejt, mbagħad dejt.
L-pakkew nitla. Lara tuf kif beda fis-salita fil-għodu eh, fil-vapu. Lada fil-oqa u lara tuf kif beda ħiereġ. U mbagħad niftakar kien hemm mara ta' kuġin tiegħi kienet billej qabdet tajjat, kienet edha rieda u kellha girfa u hekk.
Assja. Ejja, eħe, eh, kienet kera tnejlek esperjenza u idin billej nitkellmu ġifieri u dakin jisu kien għawissu hekk dak dik is-sħana u hekk u kien hemm ġardina. Naħseb laqas ħatta kasa jiena, dil-ġardina jed kienet wera antik Qed tifhem minn daw ix-xogħod ngħidlu, u kien hemm bandla antika biċċa njama. U qed inħares lejha din hekk, lej il-bandla. U konna jien u kuxin tiegħi għatlu li jien qed nura sew. Għatlu xi ħan iġġenna u ta'. Għalli għatlu dik qed iċċaqlaq il-bandla. Bħal meta bniedem jaqbad hekk u jitlaqa'.
U ma kienx li. Għallu għażgur li le, din ma tixaqlaq il-bandla. Qed tifhem, eh, imma bdejt ngħid imma dot narahom jien dal-affarijiet jew eh, qed tifhem, affarijiet u mbagħad kulħadd jixxerja l-biċċa tiegħu. Tal-biża kienet, eh, ġifieri kienet esperjenza li mbagħad niftakar ċempilna s-sit għax mbagħad bdejt ngħid ta' ta' x'affarijiet huma ċempilna s-sit u għalli u jisu kien tlabni ħahna deposit. Lura, għax kemm għamilna aħna, forsi minna ħanajlek l-ettijiem ħa eżatt. Anke eżempju, eh, eh, kien hemm tfajla qalet li fuq is-sodda, fuq is-sodda tagħha rat bħal meta jinxeħet ċaħat id-dell tiegħek fuq is-sodda. Tal-biża', eh, ġifieri. U mbagħad niftakar kien hemm kuġin tixemplet is-sid għad tgħidlu tina depositu, tot il-ħas flok minna biex neħdu pjaċi ġennen il-kulħaddu, bellaħna, eh, hawnhekk l-qasħaq. U mbagħad niftakar tant irribellajna miegħu li qabżitlu u għalinna

Mela, u mbagħad niftakar. Interessanti, għandi ħabib tiegħi ċettu, neħdu sem. Hold on, issa ngħidlek fejn. Morru, issa ngħidlek. Qed ngħidlek hawn.
Faċċettu gini pikku ħna nodu barra. Jena ħadbas tal-bidu, tifimni ma mbax. U minn murem, minn murem ġifiri, niftakar, ent bdejt fis-sajt. Li xtaqt li bil-forsi li tinkun nuf minn murem. U konna jena kuġina tiegħi u bdejna nfittxu hekk nfittxu u sirna nafu persuna li marret hemmhekk. Asja.
Ejja, sirna nafu persuna u kontattjajni il persuna u hekk għalt dela mort tal għalt li ej, ej, ej, għat raċ għalt li ħallini naqa għalt li xħlif zwimel jiġru għatta. Taħseb li tiġi dil persuna l-oħra, Ismani, jiena kkuntatjata fuq telefon ilu, ilu ma tajdlix minieta. Ilu għax jisu xmistux wara li li monna. Jew inkella sta ngħidlek fejn, ara minn mar. Jien kull kull minn mar l-istess esperjenza ġifieri. Umbat naf minn mar biex jara u mara xejn. Imma dawn li marru kif mort jien hekk għall-irrieda, dejjem xi ħaġa, dejjem. Xi l-fenomenu dejjem ikun qablek. Dejjem, qed ngħidlek u l-qbija għax eżempju l-istess ieħor għax jiena kelli kelli l-ħwienet. Niftakar ħabib ieħor tiegħi għalli għal Għawdex

Qalli, qalli x'affariet huma, għaliex jien konna jien u tiegħi u tnejn oħra li nkunu niġġieldu mal-oħrajn aħna għal ħabba l-isturbju. Eh, għallu sturbju għajjut, għallu dawk jgħidu mhux aħna tnajjat. Għatlu għalli veru minn. Eżempju ma talaw kopji. U kbira. U eżempju għadu l-bot minn xuxin. U l-għada fil-għadu eżempju f'dik il-ħin bidejlu siebu u tajjax, mhux qed ngħajjat għallu, aħna għawedin għal-kwiet. Daw jisimgħu lajjat u twerżi għalli u l-istess għalli ħsejjes ta' żwiemel fil-kulutur. Mela, għalli mela mhux u kien veru, sieħbi. Mela, mela.
Ma, grazzi Kate. Thank you, Lejlek. Sir nafek sieħbi. Thank you, anka jena. U għawguri ġbina.
Thank you. Jalla t-improvja. Thank you. Grazzi sieħbi. Thank you, thank you. Grazzi sieħbi tal l-għajt l-istedina. Għandu xie esperienza inti meta kont zaħir, u xie? Ejja, ejja, ejja. L-ewwel waħda u xek. Għandi l-ewwel waħda ejwa kelli kelli disa' snin. Konnet niċċajta moħti u taf kif nilabu flimkien. U f'daqqa waħda, u dak dak kienet il-festa ta' Kristorjan niftakarha ġifieri. Għawattala u qabżet jillu xi ħaġa u ta' tiflet tara jien bħala kien istorja ma fimt taf kif. Ek, dik dak ġi sentenzi biss. Dak ġi xkelmiet biss. Aw moħħi x'kien jgħid ta' il-verità. O qalbi, jekk Isa ħass jgħid għafsa ta' qalb ta' dak il-ħin, qed tinfesta ta' Kristu li għad tifel, għedtek, taf kif, għadu jiftakarni dak iż-żmien. Però għaddiet. Wasal il-lejl u niftakar fis-sagħtej u nofs filgħodu, qomt nagħmel toilet. Kien hemm missieri, qomna nagħmlu toilet fil-kien għax smajtu missieri kien iqum jitlaq fl-erbgħa xogħol imma kien iqum siegħa u nofs qabel. O xi għamilna toilet u hekk u għax qed mort fis-sodda jien. U f'daqqa waħda xi ngħolli l-iżgħar biex inpoġġi, biex inpoġġi nerġa' fis-sodda, nara l-purtiera kemm kemm xi ħadd iqisha kemm imissha, kemm xi ħadd missha minn wara. Għedt il-lastja, il-karba tiegħi mhux kbira, ġifieri kienet. Għattast, ja Madonna, dak il-ħin. U għaddejt wiċċi biex norqod. U f'daqqa waħda dal-liżar jogħla. U nisma' dak ir-riħ, jiġifieri jien b'hekk bqajt impressjonat. Ġeneralment il-ħarsijiet dejjem jew tara Fimt hawn dellijiet jekk jiena fis-sens qabbad il-liżarda, għollieh litteralment mas-saqaf, jerġa' jinżel fuqi u jerġa' jitla' mas-saqaf bdiet nisma' dak ir-riħ, immaġina tifel dak il-ħin ta' ċifirien, għamiltli ċifirien mbagħad u niftakar l-aħħar li niżel il-liżar saqajja ħallieli barra dil-biċċa, huwa mit-siegħa naħseb ta. Żgur, jekk mhux iktar. Sakemm beda Satejn, sakemm beda jbeġbeż, żgur. Ma kienx hemm xi vent jew xi ħaġa. Xejn, u kieku vent, Sajan, ma kienx ħa jitla' sas-saqaf. Sas, litteralment. U ma tgħidx kont nofs nirjed, ħa ngħidlek storja issa, ta' oħra nofs, Naħseb ġieli nkun nofsneri qiegħed, ħa ngħidlek di. Insomma, letteralment niżel minn dak inħallem, jiġifieri ma ġaġġat li darba oħra dil-biċċa tax-xogħol. U ifimni u nidajb kollox ġieli, fimni. B'dik il-kelma qatt ma ġejt bi Kristu li fimni. Imbagħad li ġrali ma' żmien. Dak iż-żmien
għajtew dan fuqha sa flaxija ġifieri. X'ħin il-verità x'ħin jetta ħassejt li qed xi ħaġa. Però mbagħad wasal il-lejl fimni. U però xħibet li żara din niftakar sal-lum. Ostja taħnina Madonna qed tgħid qalba ħabba li jedd fil-għodu. Di. Ġifieri ma inti bqajt tawdem sa dak il-ħin ma bqajt. Ma bqajx nawdem però flaxija. Flaxija xxirrajt 'il din mill-ewwel moħħi hemm mar. Niftakar, jiġifieri moħħi din xi sinjal jien. Tat tal-purtiera, li xirrajtha tagħmel hekk minn wara. Din xi tbeżbejża jien, taf kif? Però mbagħad x'ħimta tal-liżar jiġifieri. Ifhimni, jiena li qgħodt nisa llum jiġifieri, taf. Tgħid temmen f'Alla, nemmen f'Alla, mhux fit-tnejjes u kulħadd, hemm xi higher power li nemmen jien fim, u xorta ġifieri ma tlajtx a qassis. Ġifieri il-vespisa ta' hija li fhimni forsi, ma nafx, ma nafx x'kien qabbad ngħid. Ma nafx. Ġifieri hemm oltre u impossibbli li. Sajan, u ma tgħidx pereżempju ma kont kont qiegħed nofs serje, issa ħa ngħidlek għalfejn għandi l-oħra bid-dubju għandi storja oħra, mhux imma mhux darba ġo dik kont naħdem il-Freeport jien. Biex jidhom fil-break aħna kien hemm nofsija break, konna mmorru norqdu. Issa, meta norqod, jista' jkun il-moħħ joħloq dil-oġġett x'ngħidu la di tal- Eh, all right, all right, eh, u hija, eh, li- li tagħlqek hawn. Li tagħlqek, Madonna x'jgħidulha bħalissa. Oh. Ħeddiela, prosit. Issa, din mhux ġrat darba jew tnejn, jew tlieta ġifieri, kemm-il darba. U nqum, flaxija tant kemm kont rajtha mbagħad kont ngħid għada la nerġa' norqod ostja nipprova niftaħ għajnejja u ma jirnexxilix dawn l-aħħar nara vera titlagħni u nismagħha anke tjiela minn fuq it-trakk, it-taraġ ta' trakk. Però, jiena nħobb naħseb ħafna Sajjan qed tifhimni, jista' jkun il-moħħ, peress li. U hemmhekk biss kien jiġrilek? Hemmhekk biss iwa. hemmhekk biss. Però jista' jkun sajgħan. Dil-biċċa tax-xogħol jista' jkun li l-moħħ joħloqha. Għax inti tkun qiegħed rieqed skomdu, inti ġo trak sajgħan ħattella saqajk fuq id-dashboard fi mnuħa torqod naqra. Jiġifieri dik jista' jkun għandek għandi spjegazzjoni għaliha li l-moħħ joħloq dik il-ħolma tkun vera nofsok rieqed u nofsok mqajjem. Dak it-tip imma li anke kont nisma' t-tip jiġifieri li tira l-passi, eh, għall-mod trakk. Minn ma trakk u qed nistenni jaħraq batni ostja, dak it-tip kemm jista' jkun il-moħħ dik joħloqha. Mhux ħa nħalla tama' l-ewwel waħda. L-ewwel waħda dik ngħidlek ċert li xi ħaġa. Jiġifieri dik li qed tiġrilek on a daily basis, jiġifieri. Din tal-Freeport jien kont naħdem dejjem bil-lejl. Hemmhekk. Qed tiġrili ngħidlek erba' darbiet fil-ġimgħa ħamsa ta'. U ma kontx norqod jiġifieri dejjem l-istess biċċa, però mhux dejjem l-istess biċċa dak il Dejjem l-istess sajd kont nagħżel jiena ta' tarqad, però dejjem jitfgħu l-containers mhux qed issib dejjem l-istess, jiġifieri b'hekk naħseb ukoll jiena jista' jkun li l-moħħ joħloqha din peress li tkun qiegħed rieqed pożizzjoni ħażina tal-ħeddiela. Jista' jkun ħeddiela imma jista' jkun le. Din ngħidlek x'naħseb jiena għax mhux ħa nħallatha bħal ngħidlek mal-ewwel waħda, l-ewwel waħda litteralment. Qiegħed fis-sodda hekk qed nara ma Kont tisma' l-passi wkoll?
Tal-ħeddiela ejwa. U esperjenza oħra mbagħad li ġratli u litteralment ċert għax kont f'sikti fiha di. Jiena mittitli n-nanna xi ġifieri xi sentejn ilu u kelli bond qawwi ħafna magħha ġifieri ħafna ħafna ħafna. Kellna, kelli nitla' fuq il-bejt għal xi ħaġa, ġifieri għal konna qed nirranġaw, rrid nitla' xi ħaġa biex inġibha dak it-tip, u rrid nagħlaq il-bieb warajja. Jien, u waqt dik it-taraġ wieqaf, u x'kien mort biex nagħlqu. Jien, bis-saħħa kelli l-affarijiet l-oħra f'idi. Inħossni qed immur lura, tlift il-bilanċ ta' jani, inħossni. Ħa nitlaq ġifieri ġis-sulari ta' rax l-isfel, eh? Nħoss lil xi ħadd iżommni minn dari. Litteralment iżommni minn dari li jiena ngħid li vera ngħid li din għandna fissa tip. Għax kont ħanqa l-aħħar, eh, ġifieri. L-esperjenza ġiel istess post? Le, l-ewwel esperjenza fid-dar Tommy, U l-esperjenza l-oħra fid-dar tan-nanna. U l-oħrajn tal-ħeddiela fis-sens il-Freeport li kienu jiġru li. Interessanti ħafna dil-biċċa għax eh, hemm ħafna stejjer iktar minn dat tip li jkun hemm xi ħadd ikun ħajaqgħu hekk jżommu xi ħaġa. Jiġifieri- ja repetittiva, però tal-li ġara stja Ma nafx. Jena qatt ma smajt eh, f'dettallek, fimt li tipo jtir li zar jerġa' jinżel. Dartejn.
Jiċċaqal. U l-affarijiet iwa rajt imma hekk kastja. Litteralment.
Jisu iktar xi ħaġa bħal poltergeist jew hekk. Litteralment Sajan għadni narah, dritt naqra li jixxemmex naqra hawn kif tgħidha, jisibha li tirma' rrieħek, imma dritt tela' dan l-użar ostja, dritt. U għadni niftakru jinżilli fuq saqajh li minn hawn 'l barra. Jiġifieri dik ċert minnha Sajan. Ara pereżempju dik tal-Freeport. Jista' jkun għajnejh jaħdmu biha u l-moħħ, tkun qiegħed rieqed jekk fhimtni u joħloq xi ħaġa biex inti ma tibqax rieqed ħażin. Dik iva. M'iniex ċert fuqha, però di ta' taraġ u talli żgħar għadha sal-lum ġo moħħi, litteralment jiġifieri bi Kristu rieqa xejn, eh? Nirriversjaw din il-joke, fimtni?